Insellmilkom. U mill-ġdid nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela etimoloġija, l-ewwel wieħed għax-xahar ta' frar. Għal dawk li qed jingħaqdu magħna illum għall-ewwel darba matul dan il-programm qed nesploraw il-ġrajja wara il-kelma biex naraw minn fejn telqet it-tifsira tagħha sakemm waslet għandna illum. Xi drabi meta nibqgħu biss mat-tifsira li kelma jew espressjoni għandha illum il-ġurnata, inkunu qed nitilfu ħafna mis-sens oriġinali tagħha. Bis-saħħa ta' dan il-vjaġġ li qed nagħmlu flimkien qed induqu aktar mir-rikkezza tal-lingwa tagħna. Għal darb'oħra llum se mmorru l-arkivju tal-Katidral fejn se nitkellmu fuq espressjoni oħra li illum nużawha ta' spiss imma li fl-antik jekk tuża kienet twasslek sa quddiem l-Inkwiżitur. Fit-tieni parti tal-programm se mmorru sal-Gżira Għawdxija.

Fl-aħħar ġimgħat diġà tlajna darbtejn fl-arkivju tal-Katidral tal-Imdina u ħarisna lejn manuskritti ta' żmien l-Inkwiżizzjoni. Quddiem l-Inkwiżitur ma kinux jidhru nies akkużati li huma sħaħar jew inkella li jkunu eretiċi biss. Dehru nies sempliċiment għax kienu jidgħu u jkunu qalu xi ħaġa li dak iż-żmien, forsi aktar mil-lum, kienet iddarras lil dak li jismagħha. Tkellimna fuq il-plural ta' minn hawl, imniel, li ma tfisser xejn ħlief xitan, u kif kien hemm persuni li spiċċaw ikkundannati għax pereżempju qalu il-Madonna tal-Imniel. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq il-kelma ħaqq. Rajna kif din oriġinarjament kienet tfisser jinħaraq. Kif rajna, ma kinux joffendu lil persuna partikolari imma lil qaddis li tkun imsemmija għalih. Sirna nafu li ħaqq tfisser jinħaraq għax peress li l-Inkwiżitur kien ikun Taljan, il-Kanċillier li kien iniżżel dak kollu li jingħad fix-xhieda Kien jaqliblu kollox għat-Taljan biex jifhem. Xi ħadd deher quddiem l-Inkwiżitur għax qal tkun maħruqa ruħ il-qaddis tiegħek u l-Kanċillier kiteb siegħa bruċata minflok tkun maħruqa. Rajna wkoll kif Gian Anton Vassallo f'waħda mill-poeżiji tiegħu kien għandu juża l-kelma jaħraq użata minflok il-forma moderna ħaqq. Iżda l-lingwa tiżviluppa u l-Malti dejjem ipprova jrattab dak il-kliem li jdarras biex ma jibqax jinstema' daqshekk gravi. jaħraq, waslet għandna ħaqq. Illum ukoll ma' Dottor Olvin Vella se nitkellmu dwar dan u se nibqgħu marbuta wkoll ma' dak li ddiskutejna bħal-lum ġimgħa. Min jaf kemm-il darba xi ħadd jagħtik xi qatgħa u kif jgħid il-Malti iħassrek u tgħidlu il-qattus ommok x'qatgħa tajtni. Imma minn fejn ġejja din ta' qattus ommok jew qattus friexek? L-annimal m'għandu x'jaqsam xejn. Kif ġara fil-każ ta' ħaqq u fil-każ ta' imniel, Maż-żmien il-Malti rattab dagħwa biex ma tibqax tinstema' daqshekk kerha. Fil-fatt, jekk wieħed ipoġġi bilqiegħda u jistudja l-etimoloġija ta' din l-espressjoni, jasal sal-kelma qaddis. Mela qattus qed tintuża minflok il-kelma qaddis, għax kif għedna qabel, fl-imgħoddi, ma kinux joffendu lilek direttament, imma lill-qaddis li għalih inti msemmi. Fil-manuskritti tal-Inkwiżizzjoni mhux se ssib il-kelma qattus, se ssib l-offiża jew id-dagħwa kif kienet tintuża dak iż-żmien. Imma bħal fil-każ ta' ħaqq, jekk tibqa' issegwi l-kelma tul is-snin, tinduna kif il-qattus daħal biex jieħu post il-qaddis, u hekk id-dagħwa ma tibqax gravi daqs kemm kienet. Iżda se nerġa' nħalli f'idejn Dottor Olvin Vella, espert f'dan il-qasam li reġa' qed jistenniena fl-arkivju tal-Katidral. Hawn tajjeb nirringrazzjaw lit-tim kollu tal-arkivju tal-Katidral li kienu disponibbli u anke ħarġulna dawn il-manuskritti storiċi li stajna nikkonsultaw. Tlaqna l-Imdina. Qattus rasek, qattus ommok. Marbuta mal-kelma qaddis, imma biex toħroġ il-valur tagħha, il-kuntest kien id-da. Qattus ommok, il-qaddis t'ommok. Toffendi lill-qaddis t'ommok. Ħafna drabi il-silta sieħa kienet tkun. jaħraq ruħ il-qaddis t'ommok. Nafu li hija dagħwa u qaddis tispiċċa qattus. Inti tipprova dejjem trattab trattab il-kelma. Sewwa. U fil-fatt għandna dagħwa minn ta' l-1700, Jaħraq ruħ il-qaddis t'ommok li hija Santa Marija. Mela l-mara kien jisimha Marija? Mary? Marajha kieku llum. Inti qatt ma toffendi lil persuna, inti toffendi lill-qaddis li hija msemmija għalih. In-nies jafu li hija xi ħaġa kattiva, kundannabbli u biż-żmien qattus ħadet post il-qaddis. Mela meta ngħidu qattus friexek? M'hemm l-ebda idea ta' da fiha imma storikament marbuta ma' xi ħaġa li kont tidher quddiem l-inkwiżitur minħabba fiha. Mill-Imdina issa se nkunu qed naqsmu il-fliegu hekk kif se mmorru sal-gżira Għawdxija. Mistax ilu tkellimna fuq żona fil-Belt Valletta, id-Diju Balli, u ħarisna lejn l-etimoloġija wara il-laqam mogħti lil din iż-żona residenzjali fil-Belt Valletta. Anke illum se nkunu qed nagħmlu xi ħaġa simili, iżda din id-darba minflok żona residenzjali, se nkunu qed inħarsu lejn waħda mill-isbaħ bajjiet, anke jekk mhux kbira fid-daqs, li wieħed isib fil-gżira Għawdxija. Indunajtu għal liema qed nirreferi? Imġarr ix-xini. Tul dan il-programm rajna diversi drabi kif l-etimoloġija ta' kelma jew inkella idjoma partikolari fetħet ukoll tieqa mhux biss fuq l-istorja tal-lingwa imma anke fuq l-istorja tal-pajjiż u l-ħajja li missirijietna kienu jgħixu. L-istess jgħodd għall-ismijiet tal-lokalitajiet, iż-żoni, il-widien u saħansitra l-bajjiet tagħna. L-isem ħafna drabi mhuwiex biss interessanti għal dawk li għandhom għal qalbhom il-lingwa, imma anki għal dawk li għandhom għal qalbhom l-istorja tal-gżejjer tagħna. Imġarixxini mhux nieqes minn dan. Nittama li kull min qed jaqra dan il-programm xi darba jew oħra kellu l-okkażjoni li jżur din il-bajja li tista' tiddeskrivija bħala ġewra moħbija bejn il-lokalitajiet tax-Xewkija, Għajnsielem u fuq kollox is-Sannat. Iħarisha wieħed għadu jsib ukoll torri mibni mill-Kavallieri fl-1661. Hija bajja żgħira, mimlija ċagħaq iżda dan huwa l-faxxinu tagħha, anke l-fatt li fuq naħa u oħra tagħha l-blat kważi jipproteġiha. Il-bajja hija famuża ħafna mhux biss mal-għawwiema imma anke mal-għaddasa, b'mod partikolari minħabba l-għerien u anke l-bastiment Xlendi li kien jaqsam il-fliegu u li kien ġie mgħarraq apposta ftit 'il barra mill-bajja. Ta' min isemmi wkoll li din il-bajja kienet intużat għall-ġbid tal-film By the Sea li il-protagonisti tagħha ma huma ħadd ħlief Angelina Jolie u Brad Pitt. Iżda llum qegħdin hawn biex nitkellmu dwar l-isem u marbuta magħha l-istorja tal-bajja. Fil-fatt Imġarixxini apparentament kienet tintuża biex il-kavallieri ta' San Ġwann ikennu x-xwieni tagħhom, iżda spiċċat assedjata wkoll mit-Torok meta ħabtu għal Għawdex fl-1551. Fil-fatt, minn hawn, it-Torok kienu ġarrew prattikament lill-popolazzjoni kollha Għawdxija. Għalhekk hawn, il-kelma Imġarr Mhix qed tirreferi biss għal Port Kenny. Iżda se nieqaf ngħidilkom jien u se nħalli lill-istoriku Mario Coleiro biex jispjega aktar. Imġarixxin hija bajja viċin ir-raħal tax-Xewkija u ta' Sannat Għawdex fejn hemmhekk hija daħla kennija ħafna, però għandha storja marbuta magħha naqra waħda kerha għall-Għawdxin speċjalment. Fl-1551 il-kursar Dragut kien attakka l-Għawdex assedja il-Kastell t'Għawdex u rnexxielu jirbħu l-Kastell t'Għawdex u ġarr prattikament lill-popolazzjoni Għawdxija kollha fil-jasar, dawk li baqgħu ħajjin. U l-iċfna ta' Dragut kienu daħlu f'din id-daħla biex minn hemmhekk ħadu n-nies. B'hekk imġarr ix-xini. Issa aħna l-kelma mġarr anke Għawdex il-port jgħidulu l-port tal-imġarr għax il-kelma mġarr norbtu anke mad-daħliet kennija, mal-portijiet.

Minn Imġarr ix-Xini niġu fi tmiem l-20 episodju tal-programm Etimoloġija. Kemm jista' jkun qed nippruvaw inżewqu dan il-programm b'informazzjoni differenti. Kif qed taraw minn kelma sempliċi li nużaw fil-ħajja ta' kuljum, espressjoni li tgħinna infissru aħjar dak li nkunu ilna ngħidu jew saħansitra illum, isem ta' bajja, qed ninnutaw kemm il-lingwa tagħna hija rikka. Dan huwa kliem, espressjonijiet u ismijiet li ħolqu waslu għandna missirijietna u iżda huwa sta għalina li nkomplu ngħożżu u niżviluppaw din il-lingwa biex nagħtuha lil ġenerazzjonijiet futuri. Nittama li l-informazzjoni li wassalnilkom illum sibtuha interessanti. Jien nerġa' nkun magħkom bi programm ieħor bħal llum ġimgħa. Saħħiet.